Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida, li hu miġjub lilkom minn Min Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, The Imperial Sliema,

Rafael Sammut, grazzi talli ilqajt l-istedina tiegħi biex tiġi fuq Kellimni. Jiena naf li inti bniedem li ma tieqaf qatt, dejjem on the go, dejjem għandek x'tagħmel, jiġifieri vera napprezza li sibt il-ħin biex ġejt hawnhekk. Grazzi tal-istedina. Inti tmexxi ir-ristorant tiegħek. Però qabel ma nitkellmu fuq ċertu affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ristoranti għaw Malta, eh, primarjament jiena rrit namillek din l-intervista għax inti tmexxi il-Victory Kitchen. Ekku. Issa l-ħafna nies ta' ċertu età kif jisimgħu il-kelma Victory Kitchen, il-Victory Kitchen jafu l-Victory. lura fil-gwerra wara żmien tal-gwerra ekku. Eżatt. U ma jafux Li hawn Malta hawn il-Victory Kitchen. Mela ejja nibdew mill-bidu. X'inhu l-Victory Kitchen? X'tagħmlu? Mela, il-Victory Kitchen kif kif issemmi isimha mill-ewwel tgħidlek il-Victory Kitchen ta' wara l-gwerra. Fi żmien il-gwerra u anke wara l-gwerra kien hemm il-Victory Kitchen li kienu jsajru bażikament għan-nies fil-bżonn. Il-Victory Kitchen tal-lum hija eżatti l-istess ħaġa. Aħna kċina u operat volontarjat fej kuljum insajru u waslu l-ikel lin-nies ġo pajjiżna li m'għandhomx forsi biex m'għandhomx il-kapaċità, m'għandhomx il-flus, m'għandhomx il-faċilitajiet fej isajru u jieklu bażikament u jgħixu. Jiġifieri aħna nidħlu bdejna fil-kriżi tal-COVID. Okay? Qabel ma nibda nibdew nibdew kemm xi kemm tqasmu kuljum xi kemm issajru ikliet fil-ġimgħa? Fil-ġimgħa bħalissa din nimmissu mal-1200. Jiġifieri qegħdin nitkellmu qisu 200 bej wieħed u ieħor kuljum. Iva. U daw tqasmuhom kuljum. kuljum. Li nagħmlu bażikament. Eżatt, aħna aħna nagħtu ikla kuljum, però li nagħmlu biex innaqsu l-loġistika peress li Malta mhux ħafna traffic u affarijiet hekk. Nipprovaw inqasmu l-pajjiż fi tnej bażikament u kull jumej nieħdu rotta. Ġifieri pereżempju Monday naqbdu mis-Central South Mhm. U Tuesday naqbdu n-naħa l-oħra. U mbagħad nerġgħu morru lura Wednesday, eċċetera. U tuhom li kelha l-jumejn. Eżatt. Ikel li huwa frisk allura li jista' Eżatt. jibqa' fil-fridge. Ġieli jkun hemm element ta' ikel li jkun iffriżat ukoll. Ġifieri dak li jkun jista' jħalli fil-freezer u u jaqala' isaħħnu u u jagħmel meta jrid. Kif tiddeċiedu min għandu bżonn dan l-ikel? Mela, dik mhix xogħolna. Aħna naħdmu mhm. ħafna ma' fondazzjonijiet oħrajn li mhm. ilhom fis-settur żmien twil. Hemm proċess ta' vetting li jsir minn naħa tagħhom, ċifieri anke jekk in-nies jaffaċċjaw lili dirett, Dejjem ikolli ngħaddihom minn dal-proċess biex naraw li huma. Mhux inti tgħaddihom, inti tirreferihom lanqas. Le, m'għandix il-mezzi biex nagħmilha u m'għandix il-kapaċità biex nagħmilha. Però dawn in-nies ikunu jafu malajr u quite quickly jindunaw li vera dawn in-nies ġenwini jew isma' qed jippruvaw ifottu, eċċetera. U fil-verità, sa dil-ġimgħa b'għadna min kien qed ifottijna, dik il-verità. Ġifieri anke bil-vetting process xorta jaf issib il-min jipprova jfotti. Mhix ħaġa sabiħa u għax inti għax inti jekk qed tiftakar li qed tieħu post forsi ħadd ieħor li vera jkollu bżonn. Diki, u speċjalment wara li tkun taf li ma dal-bniedem tkun ilek tagħmel pereżempju xhur b'kuntatt miegħu u tara kif inhu eċċetera mbagħad issir taf li ma kienx ġenwin. Tħossa, fis-sens tħossa mhux xi ħaġa personali, imma xi ħaġa bla sens meta kif qed inti taf li forsi. Ekku, taf li hawn ħadd ieħor li vera kellu bżonn u forsi għattilhom le minn dak iż-żmien l għax m'għandekx il-mezzi u m'għandniex is-sapport finanzjarju li kellna u fl-istess ħin hemm min qed ifottik, kera, iva. Inti għadt li da volontarjat, ok, naf li llum ħdimt ħafna biex iġġibha NGO, fil-fatt nitkellmu wkoll il-proċess li kellek tgħaddi minnha. Eh, però xi kemm ikolkom bżonn flus fix-xahar biex tmexxu il-Victory Kitchen? Mistoqsija tajba. Ħanajdlek, sal-2022 eh, l-operat kienet tiġina jissu daqqa ta' 15 il fix-xar. Mhm. Bej wieħed u ieħor dejjem. Minn dak iż-żmien law nbidlu ħafna affarijiet, ġifieri ġifieri kulħadd għadda mill-inflazzjoni kemm fuq l-ikel, kemm fuq eh, proprjetajiet, mhm. repairs, pagi, kollox tela. Mhm, ġifieri dawk ħassejnihom, però fl-istess kien indunajna li kif kif daħlet l-inflation ma kellniex il-backing finanzjarju biex inkomplu għaddejn bl-istess numri ta' service users li kellna. u sfortunatament kellna nnaqqsuhom. Naqqasnihom b'mod organiku, jiġifieri ma keċċejna 'l ħadd mis-servizz, biex nagħmluha ċara. Il-mod kif sar huwa li meta n-nies ġew fuq saqajhom u ċemplulna jgħidulna 'sma' din familja ta' sitta u erġajna sibna xogħol m'hemmx għalfejn tibagħtulna iżjed ikel, ma daħħalna 'l ħadd ieħor flokhom. Jiġifieri t-tnaqqis kien b'mod organiku, b'mod naturali, mhux aħna badna u keċċejna n-nies. minn fuq il-lista. Interessanti kif din l-inflazzjoni li ħa nitkellmu fuqha aktar tard u kif affettwat ir-ristoranti Malta u l-ikel hawn Malta wkoll taffettwa organizzazzjonijiet bħal dawn li inti tixtieq tgħin imma mbagħad tiġi f'punt fejn ikollok idejk marbuta. Jiġifieri inti kif tiffinanzja Il-Victory Kitchen, x'jagħmel Rafel? Għax di fidejk ukoll kważi. Il-Victory Kitchen biex insemmi l-ħaddieħor huwa mmexxi mhux minni biss, imma għandi ukoll il-Andrew Arrigo li u hemm nies oħrajn ukoll li ġifieri fuq wara però ngħid nista' ngħid li jiena u Andrew iż-żewġ nies prinċipali fit-tmexxija fil-operat. Kif nagħmlu biex nġibu l-finanzi? Niġru wara n-nies. Nies ovvjament li jkunu ttargetjati għax iħobbu jagħmlu ċertu CSR, ikollhom kumpaniji forsi. Sponsorships. Exactly, ikollhom kumpaniji pjuttost kbar, forsi u għandhom jifilħu minn fejn jgħinu u nafu li huma nies li jħobbu jagħtu lura lis-soċjetà. Però iva, ukoll anke ġast biex niġbru l-finanzi, fih full time job tista' tgħid ġieli. Żgur għax inti trid tmur, trid tagħmilhom presentation, trid imbagħad trid tiġri warajhom, imbagħad nafu. Daqshekk u trid tiġbor il-flus u mbagħad dak li tkun forsi offrejtilhom għal corporate package kif ngħidulha aħna trid tara li ssir, ġifieri mhux ituk il-flus biss but then you have to Give back. Go ahead, give back to, to the company. Hemm mm. min forsi kull ma jkun irid daqsxejn ta' exposure, hemm min ikun irid hands-on activity jiġi bi staff hemmhekk, eċetera. Ġifieri hemm xogħol li tisir wara xorta. Mm -hmm. Communication, marketing, kollha affarijiet li, li jieħdu l-ħin. Inti għadek tgħin fil-kċina jew issa m'għandekx Fil-Victory ċans? Kitchen nkun qed nikdeb jekk ngħid iva le. M'għadniex. Għandek wisq x'tagħmel. Għandi ekku, għandi restaurant, eċċetera, però għandi ġiex kokijiet em, li ilhom miegħi mill-bidu em, li qegħdin jaħdmu fuqha full time, ovvjament għandhom paga ta' full timers. Eja morru lura, kif ġiet Din l-idea tal-Victory Kitchen, minn fejn ġiet? Kif ħolomha Rafael? Ma ħlomtiex waħdi, ma ħlomtiex waħdi. Mela li ġara fil-bidu tal-Covid, jiena bir-restorant ovvjament għalquna, kont qiegħed id-dar u kuljum kont nitkellem ma' ħabib tiegħi kien jaħdem l-isptar. u kien igor għax ovvjament kienu f'pożizzjoni daqsxejn vonorabbli bħala ħaddiema u kienu pjuttost qed jaħdmu żżejjed, kellhom ħafna overtime, ħafna kundizzjonijiet diffiċli ta' ħafna pressure u aħna konna din id-dar ma nagħmlu xejn. U idea ġabet l-oħra u qalli isma' li għalfejn ma ssajrux għan-nies li forsi qegħdin bil-bżonn, qalli għax naf żgur li bħalissa qed jinqalgħu ħafna familji li min m'għandux iżjed xogħol, min ma jaqax taħt il-benefiċċji tal-gvern eċċetera. U għadtlu idea tajba ħafna. Insomma, mill-għada bdejna naħdmu fuqha, ċempidt l-istaff tiegħi li kienu impjegati miegħi dirett għedtilhom isma' guys għandi din l-idea, min irid jagħti sehmu? U kulħadd qisu qalli isma' iva, iva, iva. U f'dak il-punt imma ma kienx hemm sponsorships, Xejn, xejn. xejn. Hemm eh, l-ewwel xahrejn nistgħu ngħidu l-unika sponsors li kellna kien hemm sponsorship, mhux sponsorship finanzjarju. Jiġifieri Eżatt. mill-ewwel aħna em, għamilna eh, ħabbarna li ħan niftu dal-Victory Kitchen għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda biex dak li għandu l-bżonn jista' jiġi kontakti għana u nippruvaw ngħinuhom, u tieni waħda biex ovvjament dak li min ikun jista' jgħinna jgħinna wkoll. Fil-bidu bdejna noħorġu ċertu xogħol minn ġewwa għax kellna ħafna xogħol li ried joħroġ xorta, you have perishable goods that need to. Jiġifieri qed nitkellmu stock li kellkom fil-friġġijiet, fil-freezers, li ma kienx ħajintuża. Eżatt, li hemm limit ta' kemm jistgħu jibqgħu hemm, u għadna aħjar immorru għand in-nies li għandhom bżonn milli narmu dejjem. Milli narmu, iva. U kellek nies li taw l-istock tagħhom ukoll? Kelli ħafna nies ukoll, kelli ħafna nies, ristoranti, supermarkets, suppliers, ħafna nies. Għamilna l-ewwel xarej. Biex intik idea, aħna morna mill-ewwel ġimgħa fejn ħriġna forsi 80 ikla, għat-tieni ġimgħa li ħriġna 400 u n-numru baqgħet tikber, ġifieri within fl-ewwel tliet xhur naħseb bdejna noħorġu elfej ikla kważi fil-ġimgħa u fuqhom. Jiġifieri sparat, bħala kunċett sparat, kien hawn il-bżonn, kien hawn ħafna organisations oħrajn li huma nies li stajna nafdaw anke mill-vetting process li semmejt qabel li bdew jtina x-xogħol bil-mijiet litteralment. Għax fil-fatt jiena meta tkellimt miegħek inti semmejtlu wkoll li kien hawn nies li kienu ilhom jiġu sponserjati, familji li forsi għandhom bżonn, li kienu ilhom jiġu sponserjati minn kumpanija, kumpaniji għal żmien twal, però kif ġie l-Covid dawn anki l-kumpaniji waqfu jisponserjawhom. Ekku, mija fil-mija. Ħaġa li saret, I mean, kellna ħafna NGOs Maltin li kellhom l-istess corporate sponsors għal għaxar snin, ħmistax-il sena. Sfortunatament dawn il-kumpaniji bil-Covid kif laqtet lilna b'mod finanzjarju, you know, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel tibża' l-kumpanija tiegħek ma tafx kemm ħa ddum il-Covid, kif ħa jmorru l-affarijiet, exactly, charity begins at home, u naturalment dawk in-nies jieħdu ħsieb il-kumpanija tagħhom. X'ġara allura, dawn l-NGOs li kienu jgħinu għal tant żmien f'daqqa waħda ġew bla bla finanzji, ġew bla flus, bla backing. Allura hemmhekk provajna nidħlu aħna wkoll ngħinu daqsxejn jekk hux bl-ikel, jekk hux b'mod finanzjarju, eċċetera jew anke just simply networking biex dak li jkun inlaqgħuh ma' sponsor ġdid. Għadt li wkoll li tgħinu wkoll lil Xi pensjonanti. Ħafna. Għax ma sservihomx. Ekku, ekku, kien hawn. Pensjoni. Kien hawn ċertu parroċċa ħana jgħidu hekk li fetħulna għajnejna xi sente ilu li ħafna mill-pensjonanti sfortunatament il-pensjoni tagħhom iwasslilhom għal dawk it-tliet ġimgħat tax-xahar, però l-aħħar ġimgħa jkunu daqsxejn msalbin. Mhm. Ġifieri hemmhekk tħallna aħna u naraw li dejjem għall-inqas ġimgħa fix-xahar nagħtulhom l-ikel. Jekk nagħtulhom l-ispiża tal-ikel jafu li huma ħajgħaddu. Mhm. U dik kienet biżżejjed għalihom u aħna ovvjament konna kuntenti nagħmluha. X'inhi l-ikbar sodisfazzjon tiegħek? Naf li dwar waqt il-COVID inti tajt ħafna mill-ħin tiegħek. Ekku. Ħafna ħin qabel ma ġiet VO. Naħseb li żjed moment ta' soddisfazzjon kienet meta pjuttost wara l-Covid jew lej l-aħħar tal-Covid meta daw il-familji li konna jidna ngħinu sirna nafu bdew jibatu wieħed wara l-ieħor jgħidu isma' erġajna xogħol aħna m'għandniex bżonnkom iżjed jew Raġel li ġa sab xogħol ġdid u affarijiet hekk għax dawk kienu s-success stories tagħna li ngħidulhom success stories għalfejn għax konna qegħdin hemm konna waqt il-proċess li qed nitimgħu nies eċċetera konna nibżgħu li ħejġu dependenti fuqna wkoll. U dik dejjem ħadna pariri mingħand organizzazzjonijiet oħrajn li ilhom jaħdmu da xogħol żmien twil u qalulna oqogħdu attenti lin-nies ma ttuhomx wisq il-ħuta, tuhom il-qasba wkoll. sibu l-bilanċ, qed tifhimni. U meta ndunajna li dawn in-nies kienu ġenwini u jgħidu isma' ħa mmorru lura x-xogħol grazzi ħafna jibgħatulna ritratt mill-familja, tieħu pjaċir, tieħu pjaċir tgħid mela aħna wassalniehom għejniehom fejn stajna u issa reġgħu qegħdin fuq saqajhom. Għax inti qisek l-involvement tiegħek kien mhux biss tal-ikel imma kif Kif tkellimna, qisek hemm dak l-aspett personali li inti dħalt fih fejn għedt li l-ġieli tirċievi telefonati mingħand nies, semmejtli ta'. Għandi, għandi, għandi, hemm ċertu nies li għadhom iċempluli sal-lum, jiġifieri mhux ħafna, għax issa n-nies il-ġodda li nonbordjaw nonbordjawhom b'mod ieħor, imma dawk li ilhom hawn mill-bidu naf li vera għandhom bżonn Għal iktar raġunijiet mill-ikel jew il-flus biss, anke affarijiet mentali, eċċetera, dawk huma nies li nieħdu naqsja paċenzja bihom. U jekk iċemplu naqbduhom u ġieli nieħdu ħsiebhom affarijiet oħra, jiġifieri fejn hemm bżonn iva ngħinuhom, nagħmlu l-aħjar li nistgħu. Però issa li li kif għadda kif għadda żmien u u fetħu bdew jiftħu jerġgħu r-ristoranti, inti ddeċidejt li trid tirregola il-Victory Kitchen. Ekku. U l-vera, u hemmhekk saret saret VO. Mela, il-VO saret pjuttost fil-bidu. Eħe, mhux. Li xtaqna nagħmlu. GNGO. Le, terġa' l-NGO u l-VO huma ħaġa simili ħafna, mela inti tirreġistra ruħok bħala NGO taħt il-VO, il-Voluntary Organization Office. U dik għamilniha kważi mill-ewwel, però l-problemi li bdejna nisfaċċjaw ħafna kienu one ma stajniex niftu kont tal-bank għal volja konna VO. Affarijiet li llum il-ġurnata sfortunatament idumu ħafna. Ġifieri għamilna l-ewwel sena u nofs li kellna l-finanzi qegħdin hemm però ma stajniex indaħħluhom fil-VO. Kienet xi ħaġa daqsxejn li minn hemm u minn hawn irnexxielna naħdmu, però it just complicated life a lot more. Għax inti ma tistax ta' flus minn nies, għax hemm ħafna red tape, tittoqgħod attent. U fl-istess ħin anke bħala trasparenza, eċetera, ridna nkunu kemm jista' jkun trasparenti, ġifieri ma rridniex naqbdu nieħdu flus, eċetera. Eżatt, eżatt. Li xtaqna nagħmlu nkabblu l-kċina u infatti bdejna naħdmu fuq proġett ta' kċina ġdida, però sfortunatament wara qisu sena u nofs sentejn niġġieldu għall-permessi qatt ma tawhomlna. U deċidejna li nżarmaw dak li konna għamilna. U int investejt. Investejna naqra flus ukoll, iva. U kellek tħalli kollox warajk. Kellna nħallu ħafna minn dak warajna, iva. Nofs l-investiment kellu jibqa' hemm, sfortunatament, għax ċertu affarijiet la tagħmilhom ma tistax taqlagħhom. U bagħadna u tajna rasna. Kienet daqsxejn daqqa ta' ħarta għalija u għal Andrew għax għamilna żmien twil naħdmu fuqha. Nirringrazzja ħafna lil dak li kien kien sid il-kera ta' dal-post għax meta nduna li ġejjin bil-problemi fuq il-permess ma mexiex mal-kuntratt u qatt ma żammilna one cent kera għax kieku beda jżommilna l-kera għal dawk is-sentej konna mmorru l-baħar jiġifieri vera hemmhekk sibna bniedem li qalbu kbir you know jinduna li karità obeża għalina għax dak li jkun seta' jagħfsek you know sakemm Tiġi darek mal-ħajt, pero ħa paċenzja bina. U bdejna naraw tip ta' volontarjat lura, ġifieri it's nice. Fejn forward. Ekku, ekku, ekku, ekku. Ekku. Namel id-dwejja li nkun naf li naf li xi ħadd bħalek li qed jipprova tant jgħin il-ħaddieħor u Tispiċċa qisek bil-bsaten fir-roti int ukoll, però, però, għajt miex il-qudiem, sibt kċina oħra. Għajna nimxu l-qudiem, sibna kċina oħra li illum il-ġurnata ndunajna li anka minn aspett finanzjarju jaqbilna iżjed nopera minn dil-kċina, ġifiri Maybe all good things hap, all good things happen for a reason. Jiena nemmen dik nemminha, everything happens for a reason. U we're moving on. Is-sena d-dieħla għandna pjanijiet kbar, rġajna biex naraw kif nistgħu nerġgħu nestendiew daqsxejn l-operat, għax dis-sena tfajniha, ħallejniha għaddejja kif inhi, ma tantx kellna ċans nittakiljaw ċertu, ċertu problemi li kellna. Aktar minn problemi, kif taqbad tgħid, qisu kellna lista ta' affarijiet li xtaqna nagħmlu, però ma sibniex il-ħin nagħmluhom. Però s-sena d-dieħla qed nikkomettu kemm jiena u Andrew li ħa nerġgħu nagħtu sprinta fil-. Fil-Victory Kitchen u forsi tkunu tistgħu taċċettaw iktar nies però mhux ir-Rejfil, tikkuntattjawlix ir-Rejfil. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. Importanti dik, għax ovvjament eh, mhux hekk imorru l-affarijiet. Mhux hekk. Vera. Però inti barra l-victory kitchen u barra dak li tagħmel, irrakuntajtli kemm għamilt affarijiet oħra. Per eżempju, inti tlajt il-Lebanon. Iva. Għidli. Tlajna l-Lebanon. Jien it-tip ta' bniedem li M'għandix kwiet f'ħajti kif semmejt fil-bidu inti. Eħe, vera, m'għandux. Ejja, ma tantx, ma tantx, ma tantx. Inħobb nivvinta f'hekk kif nar li, you know, bat proġett u qed jimxi waħdu, nerġa' narax dik ħanaqbad xi ħaġa ġdida. Fit-2020 2020, ekku jista' jkun ninsa ħafna. Dati minn ixtajja. Fit-2020, meta saret esplużjoni kbira kbira ħafna fil-Lebanon, Ovvjament kienet ħaġa xokkanti u ħabib tiegħi u xef ukoll ħani ħarb tal-Alibaba, l-ksira, mhm. li hu Lebanis, mhm. eh, kont kontaktjajtu, kont indunajt li qed jagħmel tip ta' karita biex nara kif nista' ngħinu. U għalli jisma' li aħna ħanitilgħu nhar il-ħadd li ġej. Da kien kien naf ħames tim qabel pereżempju, jekk jekk niftakar so. U għatlu xatt xatt titilgħu tagħmlu, għalli isma' għandi tagħmlu nsajru, bla bla bla, għalli għandi bżonn tim. Għatlu tlaqna. U ġbarna, I mean, u kien ħadem ħafna fuqha dil-biċċa xogħol ovvjament ta' xemmek pajjiżu allura kellu dik l-aspett grinta mhux hekk. Għamilna ġimgħa niġbru l-isponsors, konna għadna ammont sostanzjali u tlajna lejn il-Lebanon. Hemm għamilna ġimgħa nsajru kuljum ġo kċejjen tal-World Central Kitchen li jekk qatt ma smajt bihom illum il-ġurnata, mhux illum il-ġurnata, imma ilhom naħseb huma l-ikbar kċina volontarjata fid-dinja u dawn bażikament kull fejn ikun hemm xi krażi jekk hux naturali, jekk hux gwerra, eċċetera, within a week they are set up. U għandhom, ġifieri għandhom setup din jali. Ġifieri mobile, mobile kitchen li tmur. Mobile kitchens, però għandhom ovvjament għandhom backings kbar on international level. Huma kbar ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. U aħna rnexxilna nitlu ġorġ mill-ċejn tagħhom fejn konna nagħmlu bejn naf 8 u 12 sija kuljum insajru. Kemm kontu ssajru? Naħseb konna nagħmlu probabbli bej tliet elef u erbat elef ikla kuljum minn ġo di l-kċina. Issa bħal di kien hemm xi tliet oħra mifruxin mal-Bejrut biss. Wow. Mela, mela, mela. Għal kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tagħmir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. Kienet, I mean, li rajna bajnejna l-Lebanon kienet ħaġa kbira ħafna. Isek miexi ġo film, literalment. Għalfejn. Għax l-esplużjoni, I mean, kislet kull mem u kilometri kbar. As meta tmur ġob ċertu postijiet tal-gwerra irġieli ma tara l-destruction li kien hemm hemm ħaġa kbira hemm inġabru ma nafx kemm il-mitt elf karozzi minn ġo toroq dak it-tip. You know, kien hemm inkredibbli, inkredibbli. Nibqgħu niftakru llum li nimxu ġo toroq bini għadu qed jaqa' ta' ġimgħa wara. Naffaxxina ruħi għax M'għandekx biża' tmur laqqas, għandek għandek. Le, ma kellix biża', pjuttost eċitament, għax kont naf ma' min sejjer, konna nafu li you know jaf x'inhu jagħmel, eċċetera, jien kieku kelli nitla' waħdi, forsi kont inkun daqsxejn ansjuż iva. Però u fl-istess ħin nagħmluha ċara li ma kinitx ma kontx tilgħaq ġo gwerra laqqas, displużjoni li ma kellix issir, sfortunatament saret, allura hemm dik l-element ta' sigurtà, forsi. Għajnt anki l-Ukraine. Ija, anka l-Ukrajna. U di kienet xaġa kbira u koll li iva. għamilt. Għajdinna xamil. L-Ukrajna bazzikament, mela, pala gwerra għal xi raġuni affettwatni ħafna. Jew għax forsi għandi xi ħbieb minn hemm, jew għax bdejt nara Tipo xi ħaġa ta' naħseb l-ewwel gwerra kemm inni ta' ċertu età li stajt naħseb fuq l-affarijiet sew, bdejt inħoss ħafna għall-Ukraini, man-nies li ġew jaħdmu hawn Malta li sirt naf, you know, għalfejn kellhom jitilqu minn familthom. U bdejna ngħidu kif nistgħu ngħinu bażikament. Barra l-Victory Kitchen għandna element ta' karità jew tim ta' karità ieħor jismu Happy Initiative u taħt dat tim xtaqna nagħmlu fundraiser għall-Ukrajina. Mhm. Parti mill-proċess tal-fundraising kien il-content creation. U mhm. biex nġibu l-content creation u biex vera kif taqbad tajtem eh, vera tażel fej ħajmorru l-flus li tiġbor. Mhm. Għax imbilli tiġbor X amount ta' flus u tibatom u ta' xej sejrin. Isek

Li ħa nitla' l-Ukraina. Tlajna? Eh, all right. Għamilna fundraiser, ejwa, għamilna fundraiser eh, Londra. Eżatt, jiena fuq dik kont ħa nitkellem. Mela, għamilna fundraiser Londra. Għamiltu fundraiser Londra. U jiena saqsejtek għatlek għalfej Londra u mhux Malta. Għax Malta konna għadna kif għamilna fundraiser sitt xhur qabel għal Victory Kitchen fejn għamilna rekord ġifieri ta' ġabra u konna nafu li Konna ħa mmorru nħabbtu fuq l-istess bibien u dawn in-nies kienu diġà tawna jekk hux kumpanija jew bniedem personali, kien diġà tana dak li kellu għal dik is-sena. Ġifieri inti ħa tmur lura sitt xhur wara, ħa tħabbat fuq l-istess bieb u jgħidlek isma' għadni inti. Diġà għadek ġej. Fair enough, għandu raġun u ta' sehmu. U aħna dejjem, jiena dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa barra minn Malta. U qatt ma qatt ma taqta' qalbek, eh, ġifieri inti jekk hemmhekk ma nistax immur mela ħa nara fejn ħa mmur biex niġbor il-flus. Daqshekk hu. U ddeċidejt. Li mmur Londra. Li tmur Londra u tagħmel fundraising ir-Londra. Għajdilna xamilt. Mela, l-ideja kienet illi namlu tip ta' fundraising mil, tajjeb. Mhm. Jien ovvjament xef, naċri li l-affarijiet ta' ta' tissir tal-service tal-ospitalità jiġu f'moħħi. U għadna jgħan sottob nikrejaw kunċett. Jien għandi kuġinti tgħix Londra, jgħan mindu kienet żgħira ġifieri, u taħdem fil-karità. Allura qatt mela jien l-ewwel ħaġa li ħa nagħmel inċempel lilha ngħidilha isma' għandi din l-idea, taf se nagħmluha flimkien jew le, għax qatt mingħajrha ma ħa jsir xejn. U qalt li iva, great idea, let's do it. Allura bdejna nibnu li dak iż-żmien inbiegħ bħala The Maltese Michelin Feast. Michelin Fish Salfie għax konna jiena li qiegħed fil-Michelin Guide bir-restaurant u t-tim tiegħi. Tellgħet in-nonni li qiegħed il-belt ta' Jonathan Brincat u l-Baħħija li t-tnejn dawk it-tnejn għandhom Michelin Stars terġa' allura jagħti daqsxejn iżjed prestiġġju prestiġġjament eċċetera lill-event u Għaqadna t-teams, deċidejna ġurnata, setjajna menu u tlajna nsajru. Kemm kontu? Konna team ta' twenty four b'kollox. Twenty four b'kollox. It was logistically kienet ħaġa kbira ħafna, naħseb l-iktar event li kien fiha logistics li għamilt s'issa f'ħajti. Spiża kbira ħafna, jiġifieri biex biex neżekjutjaw l-event kellna spiża ta' xi sittin elf ewro jew sebgħin elf ewro, xi ħaġa U intkom Inkredibbli kellkom għall-lejl. bżonn tagħmlu dak il-flus. Da plus il-profit. Plus il-profit biex Jiġifieri- tkunu tistgħu Kien hemm ħafna ħafna pressure, ħafna ħsieb, ħafna ħafna dettall. Em, Għad li Wieħed għamilt- mill-ftit għamilt proġetti xahar. f'ħajti li li konna jt Għara xamil bidi, mort nifin ta' event Londra dak it-tip, I mean, u iktar minn darba, konna għaddi minn ġimat li għatna la mux ħajna xieli, u ħanitilaw għal xej, u mux ħanġbru l-flus. Però minn hemm u minn hawn bqajna nirsistu. Ħadd l-ikel fil-bagali. Kelli nismagel għal ikel kollu għajja għajja. F'nofs il-preparazzjonijiet, il-loġistiki, indunajna u jew jien indunajt illi ħabba l-Brexit u kien inqata' d-deadline tal-Brexit, kien wasal id-deadline li ma jistgħux xejn jitilgħu minn Malta għall-UK, any type of food li ġie mill-annimali, jista' jkux buttir jew laħam jew li jkun mill-annimal ma jista' jitla' xejn u aħna ovvjament ridna nagħmlu x-xogħol kollu hawn Malta. Provajna ġifieri ħabbatna rasna mal-ambaxxata ma' mal-MTA fuq għajnuna diplomatiċi u biex tad-diplomatic package jtuna ċertu x'ismu ma wasalna mkien. U ġimgħa qabel għattilhom nisma' guys ma ġara xejn, ta' nagħmlu waħda old school. 4-500 kilo ikel, ġablu boxes bil-dry ice, ġifiri temperature controlled, etc. In our bags, we're smuggling up the food. And huma telqu qabli fuq ajruplan filgħodu għax ma stajtx nibbukja kulħadd fuq l-istess ajruplan. U qatt ma ninsa tlajt fuq fuq flight warajhom fuq ir-Ryanair kienu s-seba' u nosta filgħodu u l-air hostess għattila ġibli double whisky. Għax ma nafx jekk ħanasal xi nsib li kelli jew le. U kelli ġen kbir sakemm wasalt l-ajruport u stajt inċempillhom għax huma waslu kif qed ngħidlek sija u nofs qabli u jgħidu l-isma' għaddejna. Jien bdejt nistenna messaġġ kif nixgħel il-mobile jgħidu li isma' weħilna għad-dwana jew ħadulna kollox, imbagħad kien ikollna 36 hours biex insajru five course meal fuq żewġ menus differenti għal 140 ruħ, jiġifieri konna nkunu purament ġo sitwazzjoni. Eżatt, eżatt. Għax kienu jafu li dak li qed tagħmlu qed tagħmlu biex tgħinu. U rnexxielek, u rnexxielek. Ok, x'kemm irnexxielek tiġbor flus? Fl-aħħar tal-event għalaqna bi profit, well, surplus ta' jisu 60,000 eh, sterlina, ġifieri kemm kemm iżjed minn minn 60,000 euro dak iż-żmien, li għalina kienet suċċess kbir. Eh, iktar milli għax is-somma tal-flus li bnejna netwerk ġdid, netwerk b'saħħtu ħafna wkoll li nafu jekk ħanamlu event ieħor Londra daw ħajjiġu żgur, you know, so. Bdejna triq ġdida li li ħa tgħin għax minn hemm nistgħu anke ngħinu xi darba you know familji Maltin biex niġbru l-flus eċċetera. So xi ħaġa tajba ħafna għalina. U mbagħad mort l-Ukraine? Mort l-Ukraine qabel. Ok. Bdiet għal Londra. Ok. Mela parti mill mill il-pjanar u l-execution tal-event ta' Londra kienet li nġibu l-content ta' fejn ħa ngħinu l-Ukraina. Ah ok, jiġifieri mort l-Ukraine. Biex dakinhar filgħaxija jekk ħa nagħmel presentations biex ħa ngħidilhom isma' you know il-flus tagħkom ħa jmur għand dawn in-nies. Partikolarment meta tlajt l-Ukraina kont mort lura kont mort ġo post ġewwa Borodyanka li jiġi fis-suburbs ta' Irpin li kien wieħed mill-ewwel postijiet li r-Russi kienu ħadu kienu kisru. B'xi wasalt jiena, I mean l-Russi kienu ilhom xi tliet ġimgħat li li marru lura, jew għall-inqas li Ukrajna ħadu dal-post lura, u kien hemm mental institute li vera vera batgħu taħt ir-Russi, jiġifieri ħabbatuhom 20 sena lura, kien hemm abbuż kbir fuq dawn in-nies. U niftakar għamin, jien bniedem li ma ħanx nibki, vera rari biex nibki, u minn hemm tlaq bidmuħ, tlaq bidmuħ. Għax għandek nies, għandek miżerjament naħseb 150, 200 ruħ, nies ta' kull età, you know, I mean, li qas jafu minn xiex għaddew. Kif raw lilna ġejjin b'naqra ikel u naqra twisties u hekk u naqra flokki, flokkijiet ta' Malta u daqq ġennu. Sadaw għal aħar se ngħidlek l-istat li d-dar kienet fiha. Ġifieri jiena l-iktar post li emozzjonajt ruħi fit-trip ta' li kellna nitilgħu l-Ukraina u għedt jiena l-flus tiegħi, jew il-flus tiegħi, il-flus tan-nies li ħa niġbru, l-hawn hekk irridu jmorru l-biċċa l-kbira. Għinna xi familji oħrajn ukoll imma l-biċċa l-kbira l-hemm tfajnihom u għinihom biex jerġgħu jibnu l-kċejjen, biex jerġgħu jibnu l-bedrooms, biex televisions, laptops għall-istaff, kien hemm xi tmenin ħaddiema lanqas kellhom biex jaħdmu għax dawn ħadulhom kollox. Jiġifieri bdejna bil-mod hekk. Ikel, bnejna kċina ġdida, you know, għamilna ħafna ħafna xogħol magħhom hemm. Ħafna. Għamilt follow-up wara li tajthom il-flus? Għamilt follow-up però mhux li tlajt jiena sfortunatament. Nixtieq u għadni sal-lum ngħid li ħa nerġa' nitla' u nitla' żgur, just ma sfortunatament ma kellix iċ-ċans. Biex titla' l-Ukraina hija pjuttost diffiċli ħafna. I mean aħna biex tlajna għamilna 36 hours travelling u erbatax-il siegħa just ġo karozza nsuqu minn Poland għal Kiev. Apart il-fatt li din id-darba mhux bħal Lebanon. Le, hekk hu, hekk hu, hekk hu, hekk hu. Din id-darba hemm il-gwerra u hija perikoluża wkoll. Hemm, yes, għat hemm element ta' gwerra forsi iktar il-bot minn fej Iva. minn fej konna aħna issa u jisu mill nista' nifhem għax għandha ħafna ħbieb hemm u noqgħod inkellimhom biex nara kif inhu huma l-familji tagħhom. Em, In-naħa ta' Kiev u u l-fuq jisu qatt daqsxejn, però iva, I mean jibqa' war zone, there are no flights, trid tidħol logistical nightmare biex tidħol biex toħroġ, aħna għamilna ħames sigħat il-border biss nistennew il-passaporti jiġu verifikati, Jiġifieri ma tafx jekk kienx. Wow. Affarijiet hekk, you know, I mean, iwa. High military presence, air raids, ta' spiss, jagħti breakfast ġol-lukanda u ninżlu niġru ġax-xelter, għax air raids. Waqt li kont hemm. Waqt li kont hemm, mela, mela, mela. Jew tkun għaddej fit-taxi u hemmhekk għandhom sistema li meta jkun hemm air raid idoqlok il-mobile ukoll. Kull min għandu network ġol-Ukraine ħa jdoqlok il-mobile. Wow. You know, tkun ġo taxi u f'daqqa waħda jekk qegħdin ħames min nies, tisma' sirena fuq il-mobile. Wow. U għadna xinu ġej, sik tinħasa eh. taf kif, u għallinna le dak għax xedin fil-viċini u whatever. So x'tagħmlu dak il-ħin? Xej, u tbassu, mhux fejn tistaħba hemm. Bqajsu. Biża. Ħajlek, il-ħajja li għaddejn eh. minna daw in-nies kollha jaħasra li għandhom pajjiżhom F'qwa b'xi gwerra u bħalissa li qegħdin naraw il-Gaza per eżempju l-istess ħaġa u ħasra kbira. Eħe, fil-fatt. Ħasra kbira. Hekk għadt għadt għadt għadt għadd dalwaqt jgħidli next, next project. Naħseb hemmhekk imbagħad toqtolni ommi. Naħseb il-mama mbagħad tgħidlek int ħadod kwietek. Infatti meta kont tilha l-Ukrajina laqqas għattilhom mill-ewwel fejn kont sejjer eżatt. Ejja. Għax ovvjament kon naf li ħajkun hemm dik l-element li ma eh, jkunux eh. irridu l-immur. U kien diffiċli ħafna wkoll biex naqgħad tim minn nista' nieħu miegħi. Għax kelli bżonn nis kapaċi, però l-ewwel erba' bibin li ħbat fuqhom għallu li isma' ma nistax jew isma' nippreferi li ħabba ommi jew kien hemm ħafna minn dad diskors. Pero jiena ngħidlek proset li bis-saħħa tiegħek jirnexxielek li tgħin in-nies Malta u nies anki barra minn Malta li għandhom bżonn. Qabel ma nagħlqu, nitkellmu fuq Rafael bħala restaurant owner tajjeb, aħna nafu li kien hawn backlash kbira min-naħa tal-Covid. U fil-fatt tkellimna wkoll fuq xi pubs li nagħlqu l-Ingilterra u jiena fil-fatt fiċċejt li kien hemm 150 pubs li għalqu fl-ewwel tliet xhur ta' 2023. Nafu li prezzijiet anke biex tmur tixtri llum il-ġurnata l-ikel biex tmur ġo restorant saru expensive ħafna, l-prezzijiet tal-ikel ogħla. U aħna qisu bħala l-consumer qisha noħduha kontra r-ristoranti. Ekku. Ifhem. X'inhi s-sitwazzjoni tagħkom? Il-verità hija li kien hawn forsi min prova jabbuża. Però meta tibda tara n-numri tinduna li llum il-ġurnata jekk sejjer biex tiftaħ restaurant ġdid trid taħsibha sew ħafna, trid tkun taf x'inti tagħmel, m'hemmx element ta' element żgħir ta' failure ifisser li ħa tmur il-baħar. Le, il-profit margins m'għadhomx li kienu, definitely not, mhux qed ngħid li qatt ma ħa jerġgħu jiġu hekk, però m'għadhomx li kienu, I mean kollox tela', n-nies jaraw, l-għoli tal-ħajja fil-prezzijiet tal-ikel, veru, però il-prezzijiet ta' jien naf preventative maintenance, jekk titbiddel xi għodda, il-pagi, services, kollox, I mean, consumables, affarijiet tal-ħasil, affarijiet ta' take, kollox tela', I mean, karti biss kważi rdoppjaw fil-prezz, affarijiet basic ħafna, ġifieri kollox tela' u kollox tela' ħafna. Ġifieri, Iva, ir-restaurants ġew labelljati, naħseb għamlet żmien u issa n-nies bdew jindunaw għax anke meta imorru l-convenience jew ħwienet oħrajn, ok, mhux semmejtek għax jiena nieqaf ħafna għandhom, u tibda tixtri jew tmur ġo supermarket u tibda tixtri u xirja li kienet tiġik 100 euro l-lum qed tiġik 160 jew 70. Iva, iva. Jew tidħol għal ġiex borosikel u nfaq 80 euro. Vera. Naħseb dik dik risposta. Mbagħad, eħe. Din it m'hemmx għalfejn toqgħod, you know, toħodha ma' dawn nies, nies ħa jindunaw li l-ħajja għoliet. Kollox għola. Dal-waqt ġej il-milied. Iva. Victory Kitchen. Mela, li nagħmlu Victory Kitchen fil-milied, għalla vol apparti li nipprovaw insajru xi ħaġa kemm kemm iżjed speċjali mis-soltu. Vera? Ej, ej, ħassa dak li jkun imbilit tiħdadun djan u affaritek. Ħaqqom, ħaqqom ħassa. Eh, nipprovaw ukoll ngħaqdu ġbir ta' rigali għal dawn il-familji għat-tfal tagħhom. Wow. U nagħmlu wkoll ġbir għat-tfal ta' Inspire li huwa fondazzjoni ieħor li iva. jagħmlu xogħol kbir ħafna. U għandna kuntatt tajjeb magħhom u kull sena nagħmlu xi ħaġa flimkien. Jiġifieri dis-sena nkunu qegħdin niġbru kemm għall-familji ta' Victory Kitchen u nerġgħu niġbru u kemm ukoll għat-tfal ta' Inspire. Jiena naf li għedtli li l-proġett li jmiss trid proġett tiġbor il-flus biex kif diġà għedtilna Victory Kitchen tkompli tkun tista' żżid. Jekk, jekk, jekk ikun qed jisimgħana xi ħadd li forsi jaħdem ma' xi kumpanija you know li jaf u li għandhom is-CSR tagħhom li jagħmlu ħafna xogħol jew jgħinu bid-donazzjonijiet u jrid ikellimna napprezzaw ħafna għax mhuwiex żmien faċli ma nafux x'żmien għandna quddiemna laqqas għax qegħdin jgħidu li it could go any way kif qegħdin jgħidu mid-dehra anke mhux hawn Malta biss imma anke barra minn Malta ġifieri jalla le jalla nibqgħu għaddejjin kif qegħdin imma dak li jkun min jista' jgħinna Napprezzaw ħafna kieku. Xi ngħidlek Rejfil, Rafel skużani, grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina. Mhux talli ġejt hawn, jien ħa ngħidlek grazzi ħafna ta' kollox li tagħmel, tal-karità li tagħmel man-nies li Jien għalhekk xtaqt inġibek ukoll għax ħafna lanqas jafu u huwa wkoll hawn ħafna nies li ma jafux is-sitwazzjoni Ta' nies oħrajn. ta' ħafna familji. Ekku, ekku, ekku, dik il-verità. Hawn Malta. Ekku. Sfortunatament. Hawn bżonn ta' iżjed awareness, naħseb fuq fix-xena nazzjonali fis-sens iva. Dak li jkun jekk jaf li hemm xi ħadd fil-bżonn kapaċi jgħinu jekk ma jkunx jaf mhux ħa jgħinu żgur. Proset, jien għalik għandi xi ħaġa żgħira tajjeb grazzi lil Tax Biex Perfumery, Icon by Antonio Banderas u inti ukoll ikona naf li ġimagħtejn ilu għadt il-Norman Hamilton li huwa ikona minti ikona wkoll ta' in, in, Thank you, napprezza. in, in, in your element Ma kellkomx inti għalfejn. tagħmel ħafna ħafna ħafna ġid. Nerġa' nirringrazzjak Grazzi. U naħseb nirringrazzjak ħafna minn nies kollha wkoll li għent. Grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina. Jiena qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Cotril għall-prodotti ta' xagħar, lil Garrick Hair Stylist, lil Morgan għall-ħwejjeġ, lil Intercomp għall-iPad u Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn minn Iżo, Amrita Food Care and Wellness Centre, The Imperial Sliema, Banderas, The Icon for Her,